Inselmu l-kom, bibtana nisperaw li tinsabu tajbin il-jum il-missir tajjeb. Għara kem jien davot kont l-ikla tal-Father's Day tlaqtu ġejta unek biex namlu il-program. Dan, għandek kol. Mi? Il-mara.
Intom jek taraw xaġa interessanti, ibatunna fuq shooter at danusan.com. Għarit, ġej, eh, ħanibatumlok.
Biex nħalla, sa' peress li ħanitla, ħani frankat għal Father's Day, ma. Vera, setaw frankaw jelek. Hemma, e, e, e, ninsaw dil-bicċa. Li tkun missirija ħaġa sabiħa ħafna. U bħala missirijiet għandkom iżommu f'moħħkom dawn il-ħames frażijiet illi tajjeb li tajdwom li tfal tagħkom. L-ewwel waħda, Jiena inħobbok bħala missierek tagħmel x'tagħmel. Mhux kulħadd jaqbel magħha, però ejja nifhmu x'qed ngħidu hawnhekk. Hawnhekk qed nifhmu kif jgħidu l-Ingliżi, you have someone in your corner, dejjem tajjeb, taf kif tal-boxing. Jiġifieri tagħmel x'tagħmel, ħajkun hemm xi ħadd illi jisimak. Jekk din ma ngħidux u ma nagħmluhiex, allura tfal jista' jkun illi ħajamlu. Kun jibżaw jitkellmu.
Ta' moħħom jibżaw jitkellmu. Fit-tajjeb u fil-ħażin. Ma tkunx taf miex xaddejjien u għol. Ekku, jiena missierek u qiegħtaw biex nisimak. Issa di tajba, ħanajdlek għaliex. Għaliex hawn ġenituri li jkunu son pulizija moħħom mm. biex jaraw x'qed jagħmlu ħażin u jgħajtu magħhom u tuhom il-punishment mm-hmm. qed jagħmlu ħażin. Mhux qed ngħidilkom li ċertu disċiplina mhix tajba, imma importanti li l-itfal tisimgħuhom Għallek ikunu qed jagħmlu kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin iżommukom taf kif fil-loop tal-komunikazzjoni. Frażi oħra importanti, kemm jien kuntent li jien missierek. Le ta' mhuwiex inti, ma fi tidher xi imma. Le mhux missierek, kompli ħażin. Oħra tajba li tipo isma' jiena hija temmek Biex nisimak. Jista' jkun ma ngħid xejn imma nisimak dejjem. Tajjeb. U tagħmel x'tagħmel imħabti lejk ma se tinbidel. Nistgħu nagħmlu Proset, eh. Aħna sabiħ. Issa jiena ġitni l-idea eh. li mmur u nintervista l-missierek.
Illa l anka jien kont se oh, nintervista l-missierek. Tista' tħallina xi ħaġa oriġinali, Naħseb mix xebħet tindunaw Illi qegħdin ma' Mister Sander Michael. Michael, kif inti? Mhux ħażin ta' ma ngergirx. Int lejnu biex inkunu ċerti li int missieru. Għax ma tixbħux, jew hu ma jixbħekx għalhekk. Għandu xi vizzju jew kellu xi vizzju meta kien żgħir, jew forsi għad għandu? Vizzju, ħaġa ħażina. Daniel huwa maħbub, iħobbuh. Issa jekk dak huwa vizzju li inti tkun taf tagħmilha mal-ħbieb. Jiena sitt tfal. Mhux kollha bħalu. Li għandu li ċerti affarijiet mhux speċjali fejn ma jifhimx, qabad in-nies waqas ikun jaf. U l-oħra li għandu rasu ibsa, eh, ġifieri m'għandek ċans li tbaxxilu rasu. X'inhi dik il-ħaġa li tiftaħar bih imma? L-iktar ħaġa li nħu pjaċir bih li meta niltaqa' man-nies jgħidu li kemm idaħħakna t-tifel. U jiena ngħidhom dak xogħol, jekk ma jagħmel xogħol tajjeb ma titqux. Imma neħu pjaċir naħseb li hu jferraħ ħafna nies. Il-kappillan ta' semmetu. Għalli għalla ħares ma jkunu xumma dawk. Eskemmi daħħu mela ta' dwejja kollha.
Mike, il-programm qasir. Kull ma ħanajdlek taf xini? Il-jum il-missier tajjeb. Programm ħames minuti ma nistax indumu ħafna. Imma nawguralek jum il-missier tajjeb jara ċerabla ma' tfal kollha. U jkollok jum mill-isbaħ.
Ħelwa ġiet, oh. Mm, ħelwa, ħelwa.
Issa dili ġejja mhux naqsek ħelwa ħad ħarqek nara bħala missier int. Għala.
Għax jiena ktibt il-ChatGPT, għatlu isma' tini l-iktar festi fid-dinja iċċelebrati u tihom l-għora xuxin. Ħana.

Ejja, kwalifikajna xorta wara ċinizi. ċinizi, ma jenna forsi.
Li miss. Il-Mother's Day! Hija l-iktar festa ċelebrata wara New Year ta' ċinizi, ta' wara l-Easter biex niftieh. Eh, naħseb issa wasalna. Unti tajt. Wasalna.
Mela, ekket jarom Imma le, il-karnival.
Karnival qabel fadil. Oh, le, ħalli tlaqlem tan-nejk, tan-nejk ta' vera. Mhux vera. L-ewwel il-Father's Day u mbagħad il-Karnival. Happy Father's Day!